Tinofara makadini henyu. Ai tinofara. Ah, so nhasi hatikuda kungozivawo pamusoro pezvenyu. Ah, tinoziva kuti imwi muri elderman and eh, maseva kanzuru yedu kwemakore akawanda. Ah, so imbotiudzewo kuti Selina Maridza ndiani? Anonyatsoita nezvei?
Ah, maita basa henyu eh, ini ndinonzi sokutaura kwandaita ndinonzi selina maridza eh, ndiri mudzimai eh, akaberekwa 1963 ndine vana 5 ndandine vana 7 t vakashaika ndasara ne 2 ne 5 ndiri mudzimai anofarira Kurima muriwo, kurima chibage kana mvura painenge ichinaya paya kufanira kuzvishandira. Ndiri mudzimai anofanira kupfuwa huku kana ndisiri kuno kukanso ndinenge ndichiita basa rekuchengeta huku dzangu nekutengesawo mutakshop mangu. Saka makatanga kuseva kanzi wedu lini? 2003 2003 kusvika nanhasi amuchingova kanzira ndakabreka uh, eh, 2013 eh, ndikazoita rejoin council uh, so far ndakapiwa status yealderman nokuda kwekuti ndakaseva council for more than uh, two terms Ah, saka kubva pamakatanga kuse pakanzuru ah, experience yenyu yakamira sei ah, kuti zvii zvamunoona maybe zvamungoudzawo mamwe madzimai ari kunze kuti a imbozviedzaiwo zvandinokurudzirawo mamwe madzimai abe angu ndezvekuti ngavaedzawo kukondesta panenge pachiedzorwa zvigaro Ngavarege kuti ndezvevarume chete nekuti kana neni ndichitangawo ndaifunga kuti pamwe ndezvevarume chete asi ndakazozviudza kuti aiwa ini can do it ndikazama kumira ndikaona zvichiita ndikadzidza kuti chinodiwa paleadership kuteerera chakanyaya kukoshera mudzimai kana mutungamiriri even ari murume kuteerera zvinotaurwa nevagari eh, hanzi unolida by example kutangira mumba mako leadership inofanira kutangira mumba mako kuti unombogara sei navana vako unombogara sei navavakidzani vako unombogara sei munharaunda mauri then kubva paonekwa kuti apa hapana leader Eh, madzimai ndinovakurudzira kuti even kumachechi kwamunenge muri munitori nezvipo zvamunee munazvo but munee makazviviga muchiti a ah, inani ini ndazvikwanisa ini ndazvikwanisa hatifaniri kuhla nekuti zvimwe zvazvo zvatinohla tinongohla zvimwe zvinhu zvisingahlisi zvatinokurira because leadership tinoiita sana mai everyday mumba medu pounogona kuleada kuti nhasi tinobikei vana vachadlei Ah, ndinoziva kuti madzimai mazhinji vana baba vanotenga asi kana vapedza kutenga vanongoisa mumba kana zvikasabikwa vana vanogona kuti anzara zviripo saka pamunombopulana samai unofanira kugona kupulana chi eh, eh, eh, kugona kupulana maduties ako samai kuti kana ndaakubasa ndoseparata sei nguva dzebasa chimwe chakanyanya kukosha pamudzimai anoda kutungamira this time time yako ndeyaunoti time iyi ndoita zvekumba iyi time ndoita zvekubasa iyi time ndoitawo zvekufamba mucommunity mangu tozvipa kuti nhasi ndadambofamba tichiona kuti mucommunity mangu makamira sei ndokuti uzive zviri kuitika munharaunda maunogara asi izvozvo zvaunofanira kuudzwa zvinhu zvacho unofanira kutoziva kuti pakati pane dambudziko rakati
Okay, uh, so mai Maridza ndeapi mamwe matambudziko maybe matambudziko amaisangana nawo uh, semunhukadzi uh, zvagara kuti matombotaura kuti semunhukadzi munenge usinawo macharges akafanana but uh, ndeapi matambudziko amaisangana nawo matambudziko anosangana nemudzimai kana achitungamira kana kuti achida kupinda muleadership regai nditi kana achida kupinda muleadership mudzimai anotanga kuzvidzikisira pasi kuti zvino ndoionawo kupi mari yekuti ndigomirawo nevarume Vana baba vane mari dzavo. Vazhinji vana baba munoziva kuti ndivo vane minda, ndivo vanoshanda, vana mai vashoma vanoshanda. Saka ukafunga kunokondesitana baba vane mari dzavo vane mazimota avo vakapaka panze apo vachitikana vakati ndivhoterei vanhu vese vanocheuka vakabatwa something. Isusu machallenges atosangana nawo tisana mai ngoti vede vandivhotereiwo zvino zvinotigoshei semudzimai kuti ugovhoterwa iwe uchidi usina chawakabata chaunotaridza kucommunity kuti veduwe kana mukandivhotera ndichaita izvi saka zvine zvakatarisirwawo nevanhu paground vana kuti saka mavavhotera vane chii saka ndiri kungotiwo kumadzimai ari munharaunda kukurudzira ende kuti hatifotera nei isusu madzimai kuona ndichivhoterwawo ndichiita three terms Kuda kuti pane zvakanaka zvandinoita zvikurusa kuterera kusazhinji paground nokusazvisimudzira kumbo zvoramba uri palevel yemamwe madzimai kuti varege kuresesa kuaprocha
tongoti mapiwa chance yekudzokera maybe 10 years back achii chinhu chamungada kunochinja kuti a ah, if i had done it uh, this way 10 years back i would have done it this way
okay iye zvino zvipane zvimwe zvandakuona zvekuti dambudziko rataishita nderokuti tiri kungutiiti eh, eh, mobilization yedu yekukurudzira madzimai yanga ichiperera panamamai chete Ini ndinofunga kuti kana ndikapuwa mukana izvezvi izvi ndinofanira kudzokera pagrassroots pamayani pama women especially vana vedu vari kumaschools kutotanga kuvatraina kuti vedu wee hapana chinombovhundutsa tangira kuchikoro kwamuri ikoko ukanzi leader vamwe leader by example utaridze kuti madzimai can do it saka ndinoshuvira kuti kana ndiri inini pandiri ndinotoshuvirawo kutoenda kumusoro kudarika zvandiri izvi dai zvaigoneka ndiende kumusoro ndichiramba ndichipusha meseji yedu yekuti madzimai ngaasimuke handina pandakaona panoti ukakontribhita zvinoopposa vamwe kana kuti zvavasingaenderani nazvo vanokurova vanongokupikisaiwo uchitaura mareasons ako okuti awai ndichidaro saka ukangogona kuvaona mareasons ako aunopa semwana even mukange muri mumadebate atinoita kumaschools aya ukuramba uri paposition yako munhu asingashifti paposition yake kana achinge avhundusirwa because macontributions avarume vekunyanya vakomana vanogona kuti pamwe watomira uchiti ndoda kupresenta wobva wati ayo hembe pfupi chichi vachingokudza zvimwe zvinokudemoralize kusaterera kana kuti ha nhasi musoro hana kukamiwa iwe haufaniri kuteerera izvozvo semwana ari kukura ingotozva kuti ndatouya ndini ndakazvimirira tikutaurana ndikutaura inini semudzimai akamirira vamwe vadzimai bcause ndini mudzimai wamangwana nokuti leadership rai ngaitangire paground kuziva kuti ndinokwanisa kuleader than kuti mwana anozoziva atanga kuda kuita leader atova mudzimai atoomba pamwe zvonomuremera nekuti asati ambosanganawo nazvo eh, culture yedu dei yangochinja because ndaimbo ndine rimwe gore randaimbofamba ndishanyira madzishe eh, ndichishanyira madzishe ndichitaura nawo nenyaya yekusungirirwa kwemudzimai kana wotaura kuti nyaya yekuti munhukadzi ndoti baba indiri mudzimai but nditori deputy mayor ndakaita deputy mayor for five years ndichitoti meya vasipo ndini ndiri kutakura guta rino remasvingo asi ndakaona kuti zvinogoneka even vashandi vaitonzwisisa kuti deputy meya vasvika panoda kumiririrwa guta zvaitonzi deputy meya vasvika kubvira inini semudzimai ndakapesera mwari vatondipa wisdom yekutungamira ikoko saka ndinoti mwari vanotipa wisdom kana tikange tada mapositions atinoda saka ndiri kukurudzirawo kuti kana ini ndikangoramba ndiri muleadership ndichidai ini donzvo rangu ndiri kungosimudza chete madzimai kuti madzimai ngaasimuke kubva pasi mwanasikana usadzvanyirirwa ziva kodzero dzako kuwanikwa kusiko kuti wava muranda unofanira kutadza kodzero dzako asi kana uri mumba macho respect wawa wakada seshamwari yako kuti ndiye murume wako asi iwe uchizvitaridzawo kuti ini ndine mamwe maduties andinogonawo samai Okay, uh, uh, thank you so much uh, mai Maridza uh, nekutibvumirawo kutaura nemi nhasi uh, kana uchangotibata thank you so much uh, for choosing yebo yefm iwi uh, rokwedu of course it's your girl miss tina uh, tiri pachirongwa ka chekuziva uh, vemudunhu redu remasvingo don't forget uh, to share and subscribe uh, panapa iwi uh, rokwedu